Yeah, me cha cha mo adofo. Maybe a mo hwɛ biara. All right, if you are brave, um, nkomo kakra bi na yɛn di. N sɛ nnora robbery case bi si wɔ Accra a ɛnam so ma ɛyi policeman a na ɔte bullion van ekura yɛ bullion van ɛyɛ van a na kyerɛ sɛ bullion van nka ne saa ɛhwere ne nkwa na afei bystander bi nso so ɛhwere ne nkwa first of all abusua a wɔn ahwere wɔn adehyeɛ nyinaa no ɛyɛ the policeman ne um, ɛyɛ the bystander no nyame nfa wɔn kra nsi yie ɛyɛ awerɛho owuo deɛ yɛnim sɛ obiara bɛwu deɛ but sometimes saa untimely death sei no ne the way a manner sɛbi obi a woyɛ w'adwuma ama wo nsa akɔ w'ano in line of duty Joyce mekyia wo na wafiri mu no ɛyɛ awerɛho nti may their humble souls rest in perfect peace na afei condolences to the families a wɔn gyaa wɔ akyire ɛyɛ awerɛho ɛyɛ awerɛho paa sɛ akɔ sɛdeɛ ɛte saa obi a wɔkɔyɛ n'adwuma na akorɔmfo Wɛmfo Adi wɔn awuka sɛ yɛyɛ awerɛho na tɛm biara Ghana ho nsɛm aka sɛ ɛyɛ criminal cases sei no fa no robbery ne nneɛma wei no ɛba a fidedad obi a wafolo me akyi biara no obehu sɛ deɛ meka ho mese saa nneɛma no fi sɛ crime has no color so ate asɛ rob robbers wei no wɔn nim sɛ woyɛ npp anaa yɛ ndc anaa yɛ hwan but asɛm no ba a the problems na ɛwɔ mu no ɛne yɛhwɛ ne yɛaka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a next time no yɛ ebi nsi bio aburokyire anom a yɛte sɛ robbery case bi anaa biribi sɛ asi a you won't see sɛ everybody obiara ka deɛ ɔne dɛ blame game yɛbɛ blame wei but ɛbɛwie akyiri no yɛntumi nya solution to the problem obiara ni hɔ a sɛbe crime deɛ yɛntumi ntu aseɛ koraa even woba holland ha a sɛbe they don't lack Police nlacke amenities ne nneɛma nneɛma anaasɛ sɛdeɛ Ghana sɛbe yɛntumi mfa ntoto sɛbe Ghana Police ne Holland Police ne difference no margin ne so efisɛ equipment koraa ne nneɛma no nyame sɛ yɛnka nokware aban bi aba a wɔyɛ n'afam di but ennuru standard no a sɛbe wobɛtumi de atoto sɛbe police na America wɔ police na yi nanso no sɛ issue bi si wɔ hanom a wɔn nyinaa no ɛba wahu sɛ crime fighting no ɛyɛ collective ideas o ɛne ɛhyɛ efisɛ sɛbi polisifoɔ nko a wɔntumi nfight crimes ɛna government nko a ntumi nfight eti yɛn nyinaa no ɛne ɛba on board ne akyerɛ yɛ adwene regardless of how a the police are equipped or not yes Ghana yɛhwɛ mu a yɛ police no yɛ equipe wɔn to the standard a sɛbi Ɛyɛ sɛ duru bɛka sɛ police yɛ deɛ yɛabɔ ne ho ban. Nanso crime deɛ, ɛmfa ho sɛ wɔaequipe wo police, sɛ obi sɛ ɔbɛdi bɔne a, bɔne no, ɛyɛ abɔnefoɔ wɔ hɔ. Enti no, ɛkwan biara a ɔbɛfa so a ɔde bɛdi bɔne no, ɔbɛdi. But yɛn man Ghana, biribi sɛ si a, all the time, the problem that we have ne sɛ, we will start politicizing it. Na afei, ayɛ te sɛ ɔman no, yɛn nyinaa yɛnim nyansa. Asɛm a ɛyɛ very sensitive no a, ɛyɛ sɛ yɛtena ase na yɛhu kwan a yɛbɛfa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ adeɛ a asi no ɛwɔ mu sɛ robbery deɛ wontumi nka sɛ woretu aseɛ na mmom you will curb it so ahu yɛbɛkɛbo ɛfi sɛ da biara meka me se citizens no mo na moka ho a ɛbɛtumi aboa policefoɔ ama wɔn ako robbery cases so wotu kwan ba aburokyire a sɛ incident bi si a they rely on the citizens for information so ate ase wɔn sɛ ghana yes police ni mu yɛ wɔ bad note a sɛ ɛkɔfa sɛ bi koraa na wɔde information kɔ a wo a wɔde kɔ no ebetumi aba sɛ ebewie akyiri no na wo koraa no wo life koraa akɔ akɔ to danger mu but all the time Nea asi nsi ne sɛ, ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ, sɛ asɛm sei ba a, politicization of that issue no, ɛmfa yɛn nkɔ baabi efisɛ yɛapoliticize saa da biara no sɛ NDC na ɛwɔ opposition na NPP na ɛwɔ aban mu a, ɛne aka ɛna Ghana, we are sitting on a time boat, Ghana is not safe. Daabi, korɔ no rekɔ so, fine. arm robbery cases bɛyɛ one week ni yɛatete cases reported cases of robbery a ɛyɛ ayamhyehyeɛ but ɛno nkyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ the country as a whole no nyinaa no yɛnyɛ safe bi sɛ wotu kwan ba ha kurom hanom every week wobɛte sɛ yɛabɔ obi tuo every week wobɛhu sɛ saa ɛɛ eh, Daylight ɛyi robbery yi a ɛkɔɔ so wɔ Ghana yi, aha yi na wɔn tumi yɛ bi awia ketee with sophisticated ɛyi a polisifoɔ wɔ ɛyi nyina awia ketee ebi tumi si aha nom so wɔn but esi wɔ aha nom a ɛdeɛn na wɔn yɛ wɔn try as much as possible wɔn gye information no yɛde ba bɛto TV so yɛde pictures of wɔn ɛyɛ saa no ɛbɛto hɔ na wɔn ayɛ tɔri ɛyɛ tɔ ɛɛ bɛka investigation no wɔn bɛyɛ tɔri investigation. So wate aseɛ? Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛhu nkurɔfoɔ ko ba Ghana deɛ ayɛ te sɛ yɛn nyinaa no nim nyansa nti asɛm ba a biribiara yɛ aban yes aban ɛyɛ n'asɛde sɛ ɔbɛbɔ ɔman ba no ho ban deɛ but ɛnyɛ sɛbe crime wei no a ɛsi no mene wo ne ɛnu nyinaa we are at risk nti we all have to help sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ curb crime no. So wahu? Yɛnim sɛ yɛ police no bi no, ɛnyɛ wɔn nyinaa, some of them are corrupt and some of these robberies na ɛkɔ so no, ɛbɛtumi aba koraa na wobɛhu sɛ ammunitions a wɔde kɔ ne adeɛ no, some of the policemen no koraa no bi ɛna ɛboa robbery no ma no kɔ so. Yes. What I say, now so no, ne nyinaa no yɛ yɛn citizens information a yɛde bɛkɔ regardless of how corrupt some of them are no. yɛn nyinaa no yɛ sɛ collectively, majority of us no, yɛba mu na sɛ yɛyɛ yi a, yɛbɛtumi asɔlvo this robbery cases bebree. Aha yi, robbery bi tumi si saa bullion van no nso so ho asɛm no, ɛno yɛ another wei. Efisɛ van no a nyame sɛ yɛnka nokware, wɔn yi so no, ɛnyɛ secured. Nti na ɛmedɛ sɛ police nankasa ba out sɛ, Sesei no banks no sɛbe yɛ sika ho adwuma ma te sɛ banks no ka sɛ ɛna ne boɔ yɛ den. No, ne boɔ yɛ den sɛ sɛbe wontumi mfa nnipa nkwa ntoto ase saa. Wate aseɛ? You can't undermine eh, nkurɔfoɔ security ma banks no nka sɛ ne boɔ yɛ den. Dabi. Ɛyɛ sɛ wɔn secure saa bullion vine ɛwɔ mu sɛ sɛdeɛ wɔbɛyɛ no bia ha yi bullion vine they have secure but they rob them sometimes but sometimes because of sɛ van nankasa ɛyɛ secure de ne nti no sɛ wɔn try koraa sɛ wɔn bɛ rob yɛ wɔn ne nneɛma koraa na sometimes no nipa nkwa ɛsɛvi wɔn tumi rob bi ɛwɔ ha menkasa aburukyire bullion vine yi ɛwɔ highway so a akorɔmfo ɛtumi ataake but ɛsan sɛ ɛyɛ well secure bullion vine na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ just pick up nti no people will not lose their life so ɔho nti ghana saa nneɛma no mom yɛnhwɛ ɔmo a ɛoperate bullion vans no ɛfiri this time ɛkɔ no sɛdeɛ igp aka no sɛ banks no a ɛoperate bullion vans anaasɛ ɛɛ ɔmo no a ɛɛm yɛ mandate wɔn to operate bullion vans no ɔmo make sure sɛ ɔmo pɛ nneɛma ɛbɛyɛ secure to secure the lives of ɛyɛ ɛɛ personnel na ɛwɔ ha koraa no. Bullion vans no bebree no unless deɛ ɛyɛ ayi no a ebi a ɛkɔ a motorcade bɛdi n'anim na ɛde akɔ no ebinom wɔ hɔnom a sɛbe ɛyɛ wɔn a ɛwɔ mu no yɛ security people wɔn nyɛ police deɛ mehu wɔ ha a nkurɔfoɔ yɛ wɔn yɛ security people wɔn na ɛtwi bullion vans no a sɛbe wɔn de sika no kɔ banks ne nneɛma no security people ɛna ɛyɛ saa adeɛ no. so ɔho nti no but yɛ secure wo ho bullion van na wohu sɛ yes this is quality bullion van a well secured ɛyɛ bullet proof ɛne biribiara so ate ase wɔn a yɛ ɛti mu no obiara ni wɔhyɛ bullet proof vest deɛ efisɛ car nankasa no ɛyɛ bullet yɛ yɛ secure car no eti wɔn a ɛti mu a wɔn yɛ adwuma no so ɔho saa na teɛ ɔho na nsɛntɛm wo ba holland anoma

ATM machines no wɔayiyi baabi afiri baabi bebree but new ones no a wɔayɛ no wɔn well secured a sesei saa explosive no a nkurɔfoɔ de hyɛ ho a wɔn explode ho sɛ ATM machine yɛde hyɛ dan mu nti wɔn explode ma dan no bu a na yi na wɔn atam machine no na wɔn de kɔ that was korɔno a na ɛkɔ so wɔ Holland hanom nti no ebi wɔ hɔnom a yɛn kyi bi but ebi wɔ wɔn kyi bi wɔn nti no I think sɛ. eh, crime deɛ wontumi ntu aseɛ na mmom you can curb it so ɛho nti no i think sɛ all the security apparatus no nso renyina wɔn anamɔ so na the way sɛ resources no yɛmfa ma wɔn na wɔmfa nyɛ adwuma na afei eh, menim sɛ some of the policemen ne security personnel ɛnyɛ wɔn nyinaa na sɛbe wɔn yɛ hundred percent but at least sɛ majori ma ɛɛ dodoɔ na ɛwɔ mu na afei yɛn citizens no ɛna asɛm nso ba a yɛmfa nyɛ politics all the time sɛdeɛ yɛ blame yɛayɛ blame game saa ho sɛ robi kese ɔmampanin kufoɔ baeɛ wokae a mmere bi ɛkɔɔ so ara na blame game blame game ɛkɔsi sɛn ɛno na professor mills baeɛ maama baeɛ na nana ado abɛyɛ a Rodrick case si kɔ yi. Eti blame game no deɛ sɛdeɛ madi kan ka, ɛnkosi hwee, da biara no ka. Wobɛ blame a blame a blame, yɛn nyinaa yɛ life is at risk. Hwɛ polisini a wasɔre a ɔrekɔ n'adwuma, yɛn nua baa yi a ɔtɔn nneɛma wɔ kwan ho yi. Wate aseɛ, wɔn sɔre a wɔn kɔpɛ biribi adi, polisini rekɔyɛ n'adwuma o, ɔnyɛɛ bɔne biara, ɛna hwɛ o. Eti no, wɔde ahwere ne nkwa just like that eti na i think sɛ nneɛma a yɛde tutu akwan mu a it will save lives no i think sɛ there is a need to take it serious a ɛbɛboa na blame game ne sɛbi ghana asɛmba a everybody is sensible no ɛno no ɛmfa ɛɛ eh, solution bi ama yɛbɛbile mu bile mu yɛn ho akasakasa saa na sɛbi nneɛma a ɛsɛ yɛyɛ nneɛma a ɛsɛ we have to hold the people na ya mandate wɔn accountable no they will not do it na afei still ah we are back to square one na adeɛ na ɛkɔ so wɔn aha adeɛ baako a mehu aburukyiri ne sɛ sɛ asɛm bi sɛ esi na yɛ serious like robbery case sei mekae there was a time holland abisa bullion ɛyi wɔn a bullion vans na wɔn security company a ɛyɛ ɛyi no wɔn. ɛɛm wɔn headquarters akorɔmfo redi hɔ ɛnyɛ asɛm ketewa big time but the same citizens na na boa police for no with credible information nti some of them were arrested ɛna ɛɛm wɔn de ebi mu akɔ gyina court wɔn saa na yɛyɛ no ɔman ne yɛkɔ anim but ghana deɛ ɛba a esan yɛ politics ɛne nneɛma nti no sɛ wei na ɛwɔ opposition a yeah country is not safe country is this na yɛ dramatize nneɛma. So nti no, na ama asɛm no ankasa a ɛsɛ yɛka na yɛyɛ bɛtɔ yie no yɛnka na asɛm no konkɔn hɔ nti all the time then the problem still exist well yɛwɔ problem nti no uh, said once again condolences to the family a wɔn ahwere wɔn adɔfo um, nyankopɔn nhyɛ wɔn de menim sɛ there's nothing that will bring back their lost ones anaasɛ their loved ones na who have lost their lives especially the young police officer there's nothing na mmom no eh, sɛdeɛ asi no yɛse any mistake biara na anything that happen no we learn from it nti the police authority ɛne government no wate aseɛ ɛna afei yɛn ɔman ma no nso there are more to learn about it So wahu? Na yɛn nso, yɛnkɔ forward with information, regardless of sɛdeɛ wode bɛkɔ a yɛnnye, yɛmfa nkɔ. Efisɛ yɛn na yɛbɛboa, efisɛ yɛn ne yɛn nyinaa no, yɛn life yɛ at stake. Efisɛ crime deɛ, ɛnnim colour, crime nnim ne political colour, crime nnim obiara, ɛbɛtumi ato obiara sɛdeɛ ato yɛn nuanom yi. Once again, media humble soul, rest in peace. Nyame nhyira mo.